Fe all y broses recriwtio fod yn ddychryn i fusnesau bach. Mae dethol yr unigolyn iawn yn dibynnu ar ddilyn cyfres o gamau penodol. Mae'r camau hyn yn cynnig proses syml i chi y gallwch chi ei defnyddio dim ots pa fath o swydd rydych chi am ei llenwi nac ar ba lefel. Mae'r broses hefyd yn sicrhau bod eich recriwtio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn deg. Gadewch i ni edrych ar bob un o'r camau hyn yn fras. Y cam cyntaf yw diffinio rôl. Rydych chi wedi penderfynu bod angen help arnoch chi ac mae'r opsiwn gorau yw cyflogi rhywun yn uniongyrchol yn eich busnes. Cyn i chi ruthro i ddod o hyd i rywun, meddyliwch yn ofalus beth ydy'r rôl, beth yw union ofynion y swydd a sut mae'n berthnasol i'r busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Ysgrifennwch ddisgrifiad swydd i'ch helpu i egluro pwrpas, tasgau a chyfrifoldebau'r swydd. Defnyddiwch y templed Disgrifiad Swydd i'ch helpu. A chofiwch, sôn am swydd ydyn ni nawr, nid yr unigolyn. Y cam nesaf yw adeiladu proffil o'r unigolyn delfrydol i lenwi'r rôl hon. Unwaith eto, mae templed a chanllawiau ar gael i'ch helpu. Bydd manyleb person yn helpu chi fynd drwy'r broses ddethol a chyfweld mewn ffordd systematig. Y cam nesaf yw denu ymgeiswyr. Mae angen i chi ddechrau chwilio am ymgeiswyr addas. Meddyliwch am lle y gallwch chi hysbysebu er mwyn denu amrywiaeth eang o ymgeiswyr o safon. Eich nod fydd cael yr ymateb gorau am y gost leiaf. Mae'r modiwl yma'n cynnwys nifer o awgrymiadau. Yn ogystal ag ystyried ble i hysbysebu, rhaid i chi ystyried yr hysbyseb ei hun hefyd. Mae hysbyseb swydd effeithiol yn gwerthu'r swydd a'r busnes. Mae hyn yn arbennig o bwysig i fusnesau bach a busnesau newydd, oherwydd efallai na fydd enw'r cwmni'n arbennig o gyfarwydd i bobl. Cadwch yr hysbyseb yn fyr ac i'r pwynt. A chofiwch sicrhau nad yw'n gwahaniaethu'n annheg a'ch bod yn osgoi iaith sy'n cyfeirio'n benodol at un rhyw neu un diwylliant. Efallai y gallech chi ystyried defnyddio ffurf ymgais wrth recriwtio. Mae hyn yn golygu na fydd pob ymgeisydd yn ymateb yn ei ffordd ei hun. Gallwch fod yn siŵr bod yr ymgeiswr yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen ac sy'n berthnasol i'r swydd. Mae hefyd yn ei gwneud yn haws i chi gymharu tebyg â'i debyg ac i lunio barn gychwynnol. Y cam nesaf yn y broses recriwtio fydd dethol yr ymgeisydd iawn. Yn gyntaf, rhestrwch eich meini prawf ar gyfer dethol. Mae'n syniad da creu rhestr wirio sydd wedi selio ar y sgiliau a'r profiad sy'n hanfodol neu ddymunol ar gyfer y swydd. Defnyddiwch eich rhestr wirio i asesu ba raddau y mae'r ymgeiswr yn cyfateb i'r fanyleb swydd a'r fanyleb person. Efallai yr hoffech chi ofyn am help eich cynghorwr busnes neu gyd-weithiwr ym myd busnes yn y broses dethol a chyfweld. Mae hyn yn helpu i sicrhau nad oes dim rhagfarn bersonol yn rhan o'r broses. Mae'n help hefyd os bydd o leiaf un o'r panel dethol wedi hyfforddi yn maes materion cydraddoldeb ac amrywiaeth. Pan fydd eich rhestr fer o bobl addas yn barod, anfonwch lythyr atyn nhw neu gwahodd am gyfweliad. Byddwch yn ofalus yn y broses gyfweld. Cofiwch roi'r un cyfle i bob ymgeisydd gyflwyno'i hun yn y ffordd orau bosib, i ddangos eu bod yn addas ar gyfer y swydd ac i holi'r sawl sy'n cyfweld. Defnyddiwch yr un drefn bob tro hefyd yn y cyfweliad. Ar ddiwedd pob cyfweliad, dywedwch wrth yr ymgeisydd beth fydd yn digwydd nesaf a pha bryd y gallen nhw ddisgwyl clywed gennych chi.

Os dilynwch chi'r camau hyn bob tro y byddwch chi'n recriwtio, bydd pethau'n symlach i chi, a byddwch chi hefyd yn gwneud yn siŵr bod eich recriwtio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn deg.